Umpat batakun sadikit Amang Rusi lah, apa pandapat Rusi nih tantang kapalaku nang gundul ni nah? Eeh, kapala pian nang gundul tu mangingatkan ulun lawan kalalapon lamun kada banyiur. Nah, nah, mun pian, mun pian tu suah ka banua, suah ka Matapura, ada wadai kalepon, nah balum dinyiuri, itu pas banar kaya kapala pian tuh. Cuma, cuma, cuma bedanya kalonya kalepon kan hijau ya kalo, nah kalonya kapala pian ni kan Mencelang ketu nah ya bana taming suar. Nah itu aja pang perasa ulun. Baarti aku ni lamun malam malam mencari kuduk ke paumaan gasan umpan mamair atawa gasan menyerakap iwak haruan kada perlu membawa suar atawa sintar lagi sakulah mun kepala ni kaya taming suar kaitu lah ruse. Emm eepp. Pinanya dasar kaitu pang mangaina andaikan pian nih handak tulak bakapal ya kalo pian pian kada usah basintar lagi kapal tu pian badiri di muka kapal ya kalo indawakan kapala pian tu ka cahaya bulan nah sama lawan saplai dah kapala pian tu. Jaka ibarat daragun bal tu tahu kalo pian daragun bal nah tu kan ada sun guku tu nah ca kakuatan sun guku tu nah baadu kamiha miha tu baadu lawan cahaya kapala pian tu taundur sun guku tu. Imbah tu Naruto pulang dah pian suah lah menonton Naruto nah Naruto tu kan ada ngarannya Akatsuki di situ ada Uchiha Itachi nah Uchiha Itachi tu lamunnya inya tu meaktipakan Mangekyou Sharingan ya kalo ta Indo kapala pian tu nah mantul genjutsunya tu masuk tu ka Itachinya surang nah saking saking beapuahnya dahi mining kapala pian tu nah. Jadi antara dua ja mata Itachi tu mun kada bular betimbil situ saini ah cuba akan ja pian. Mbah tu pulang nah jakanya tu pian beulah tik. tiktok ya kalo lalu di tiktok tuh pian bejoget goyang mama muda nah nang menonton nih kada taitihi lagi jogetan pian tuh taitihi kapala pian tuh ja iya banar batu akik belum dibari amban. Mboh dasar bisa banar Rus ini mahambung han. Wayni pang Rus apa habar di banua nih musim musim napa wayni di banua nang rami Rus ai. Eh mun mun di banua wayni nang pina rami kakanakan bakalayangan pang lah nah bakalayangan ya kalo suah ya kalo bahari malihat urang bakalayangan kan ada dua buting kalayangan ya kalo ba besampuk talinya tu nah tali benang begelas tu kan beparit sambatannya wadah kami di Istanbul di Sungai Tuan ni nah amun ada jua urang madahakan batigangan segala macam maka maka rami banar seorang seorang lagi halus ja tu lo suah jua umpat umpat umpat bakaliangan tu nah kan kena munnya pagat pada padanya manyasah lawan kakawanan sampai ke pehumaan menjajak anak banih urang segala macam batis tu nah wani wani wani balah tajajak kalam buai wani wani rantas anu tuh ibu apa ngarannya talapak batis tuh kadada bagaduh bahari han raminya bahari aku tuh lawan jua wahini di banua ni nang musim banar musim bagarakan sahur nah bagarakan sahur maka macam macam pulang ada yang banyanyi nang di di mikroponnya oi acil paman acil paman acil paman ya ada ada yang yang yang ba bajalan bakaliling kampung ya kalo ba batosa bamobil nah banyanyi kan lagu sahur sahur. Tapi ada nang luput banar inya ni bubuhannya ni begerakan sahur begerakan sahur kan bulan puasa ya kalo nang disetel musik DJ nah kan kan luput banar nih buhan kakanakan sumbu handap wahini ni nah itu tu kan ibaratnya maandak sesuatu kada pada tempatnya kaitu nah sama ibaratnya kan kita makan kalalepon dicalap ka kuah sop dihirup nyaman lah nah hancur liur sama lawan tamakan muntah kucing jadi aku jauh lebih ketuju nang begerakan the microphone tu ja kan nang banyanyi acil paman acil paman tu nah. Cuma cuma cuma aku ada bisi bisi liriknya seorang nah suku ganti nah misalnya kayak ini kan bergerakan make di make langgar ya kalau mun mun yang biasa kan sairnya kan ui acil paman acil paman acil paman lekasi bangunan an nah aku ganti kayak ini nah ui gasan mantan gasan mantan gasan mantan pabila balikan an nah kan di di di di setel di make langgar ya kalau mantan mendengar Kada kah kaka lupuk ya banar ulat limandan di kubui banyu aki. Iya iya itu ngarannya luput jua nyawa Rosi ai, bisa mamadahi urang aja am pangau neh. Nah manurut Rosi pulang nih nah, kayapa pandapat Rosi tentang muntung-muntung kaluarga nang kita datangi nih nah pas hari raya bailang ka rumah, muntung-muntung sidin tu kan pasti ada ucapan gasan kita tu. Kayak apa pendapat Rosi itu? Ah, ini nang pertama nang paling-paling membatin rancak tuh babinian pang ya kalau babinian nih kan sebulanan puasa nih berharap berharap awak nih berkurus ya kalau nah kada makan kan ano pola makan nih berkurang ya kalau nya kan binian nih sensitif bener bila disambat disambati lamak nah ya kalau nah sekalinya kan hari raya baelang wadah kaluarga kan lawas kada malihat kaluarga nih sakalinya kan pas baelang wadah kaluarga jadi ya kaluarga nih um malah maimunah lawas kada talihat pina balabak banar wahini nah nah kata-kata nang kaya itu tu langsung mangana kaitu pang ibaratnya di hati ya kalo apalagi babinian um marasa satruk bilanya disambat kaya itu tuh bah tuh pulang ditakuni wayah apa kawin jar wayah apa babagi undangan jar. Wayah apa lagi ja, umur tuha sudah jar nak tu lalakiannya kah babiniannya kah, bilanya hari raya baelang ditakuni nangitu uma, ibaratnya kuah katupat nang nang dalam nang dalam piring ni rasa handak dikubuyakan ka ka kapala gundul pian tu. Nah, nah kanapa maka taka kapalaku bahapal banar usi ngini, nah pandapat rosi pulang nih. Kan imbah hari raya puasa ni kan biasanya bahaul datuk kalampaian ya kalo nah biasanya kan urang banyak datangan tu luar luar dairah tu liwat di sungai tuan liwat di dalam pagar di kariukan lu gabak urang handak jiarahan nah sedangkan kuruna ni urang kada kawa lagi jiarah di tutup kubahnya nah manurut rusi tu siapa nang paling di rugi akan disitu rusi. Nang nang paling dirugiakan itu pertama tu jelas bubuhan nang bejual kambang. Nah, apalagi imbah hari raya puasa nih rancak tuh orang yang bubuhan bejual kambang nih biasanya tuh hari raya gasan bubuhannya ngitu. Cuma cuma cuma tahun nih kan yang ngaran orang kada kawa jiarahan ya kalu paksa parai gitu nah. Biasanya kan mulai mulai di pintu gerbang di muhara di di pasar Astambul tuh sudah sudah sudah bejijir tuh orang orang bejual kambang tuh. Cuma kan yang ngaran sudah musim corona nih, mau kada mau balih gawian tukang jual kambang nih. Nah, bisa bisa jadi tu nang tukang jual kambang tu umpat jua bajualan amparan tatak atau tamulawak atau bisa jua bubuhan sidin tu bingung mikirakan gawian napa supaya di rumah haja. Pak nang tukang jual kambang tu jadi youtuber. Nang paling dirugiakan pulang nang tukang jaga pintu gerbang di pintu masuk palampaian tu nah. Tu kan biasanya kan buhannya bajaga ya kalo ada misalnya anu bakandaraan nih. behelem, betapih kan baju baju bagus baju koko disinggahkan buhannya tuh pasti karcis karcis jar nah jadi jadi jadi aku nih ada ada trik ikam bila nyeliwat di sana tuh ya kalau kada usah kada usah behelem kada usah behelem baju kaos ja ya kalau baju kaos bistu lagi beselawar beselawar setengah tihang misalnya karna baju tapih tuh buat dalam jok lewat sana. itu tu musti dikira bubuhan yang jaga gerbang di pelampaian tu dikiranya bubuhan urang parak situ jua. Helm tadi pang kayapa? Helm ja helm tu buat di plastik Indo April atau Alfamaret ngaran ai. Cuma kayapa am han salawas kubah ditutup ni nah mulai nang bejual kambangnya tadi nah tukang jaga pintu gerbangnya, paman pintulnya, paman parkirnya, parai bagawian sabarataan han kaya ulun jua ai parai mamulas gas nah aja tuh mun kaya itu kita mudahan ai parajakian sabarataan ya kalo ada haja tah rajaki di lain kena sama aja. Takada dampaknya jua sabarataan nah, jadi jadi ibaratnya mun masih ada kawa bagawian lain cari apa gawi nang lain dulu ja, amun amun ibaratnya maharap sambako dari pamarintah tu ya silakan ja pang maharap kaitu nah, cuma cuma kan mungkin sasuai sasuai kondisi jua amunnya kita ni dasar bujur mimang kada mampu dasar bujur mencari gawian ini sudah ngalih banar kaitu nah maharap ya ya ha kurang lebih lah maharap kaitu nah, cuman cuman ada jua yang yang yang ibaratnya tu inya ni inya sudah mampu haja kaitu nah gaji sabulan ibaratnya tu ganal pada gaji pagawai. Pas ada mandangar urang panggilnya arjabat pamarintah babagi sembako, ya tu dipalarnya jua kaitu nah, malah bahimat banar ibaratnya tu mancari urang dalam sekira inya ni kana jua kaitu nah, padahal padahal mampu ja urangnya ni kaitu nah, pas pas pas handak lo di di ditimpeli stiker tu dirumahnya tu kan stiker tanda tidak mampu nih, kada hakun pas sudah ada urang babagi sembako tu pa pa paling mukaannya badiri kan kaitu nah. Karosi saurang pang kayapa? Nah, amun ulun saurang, ulun labih mamilih ulun nang bacangkal bausaha daripada maharap sambako tu. Dulu kan ulun hakun haja tajual-jual helm, tajual baju balap, tajual sarung tangan, lain sabagainya kan. Gasan dimudalakan bausaha ya kalo. Ibaratnya kan bajual wadai amparan tatak, hakun haja maampar tamulawak nah. Sudahnya job mambalap mamula segas ni nah kan, ulun parai lalu sudah nah. Kadada lalu pamasukan. Cuma kan kada handak ulun bapadah atau bapiragah kada mampu kaytu nah atau bapiragah. ibaratnya tu maminta-minta sambako bahimat karna ulun sadar ja masih banyak nang nang labih mamarluakan ketu na anu atau labih pantas manarima sambako bantuan arjabat pamarintah tu na ulun ulun kaitu tu bujur haja pang ketu na kan gara-gara kuruna ni sabarataan ma- ma- marasaakan dampaknya ketu na baik nang sugih ataupun nang kada sugih cuma kan ibaratnya di situ juga kita makai hati nurani pulang kayak itu nah supaya kita tuh kawa bersikap lebih bijak nah intinya jadi ibaratnya tuh kawa menempatkan diri oh kita kita ini ada di posisi yang mungkin kawa aja lagi nah tanpa tanpa mengharap bantuan ada orang yang lebih pantas nah berpaham paham mai kan kayak itu aja misalkan pang pulang Rose nih ini kan misalnya aja juga nih cuman misal pinanya kada ada juga pang di benua kita nih orangnya yang kayak ini nih nah misalnya misalnya juga ada nih ada pajabat nang manyalawingakan dana gasan kuruna ni nah Rusi, nah tu kaya apa pandapat pandapat Amang Rusi nih. Nah mun sampat ada urang nang kaya itu ya kalo cuma cuma pinanya kadada jua pang tapi mun sampat ada jua ya kalo tu tu ibaratnya tu kan beingat kaitu nah lawan iman beingat hidup ni kan di dunia kada di dunia aja kena ada pulang alam kubur alam akhirat jadi beingat ai kaitu nah andaikan ada jua ya kalo misalnya nih pas banar tu kuah sup nang panas panas. Becampur kelalapon tadi tu nah aku buyakan ka kapalanya nah ngaran ai. Iya iya iya bujur bujur. Nah tadi kan kita membahas bulan sawal ya kalo habis sawal julkaidah habis tu hanyar ada bulan julhijjah. Mbah tu kan ada bulan muharam pulang ya kalo nah. Nah bulan muharam ni biasanya tanggal sapuluh muharam tu kan ada babagi bubur asyura rosi. Nah rosi katuju bubur asyura nang dagingnya ayam kah dagingnya itik kah atau bubur asyura behintalu kah.

Bungas-bungas babinian alabiu, tapi sayang larang-larang jujuran nah. Dasar sarap babisa amang rusi ni lai, nini ku batakun pulang ngini ku bingung mun mamikirakan nah, ku suah mandangar urang bapandir ya kalo, anu jar acil-acil di alabiu tu di situ tu hibat-hibat karna aci acil di sana tu bajualan intalu itik laki, nah aku bingung lalu tu kayapa tu maka. Yang yang yang bintaro tu itik bini. Eh, kisahakan pang Rose. Nah, jadi asal pian tahu aja ulun ni kaini kaini dahulu suah sakitar sabulan empat hari lah di Alabiu empat besinggah. Jadi sampat jua tahu pandiran urang sana gitu nah. Jadi di sana tu dasar dasar kada hiran lagi bilanya ada acil-acil bajualan intalo itik laki. Nah, karena karena yang dijual sidin tu kan intalo itik ambit laki ambit laki sidin. Laki sidin yang baingu itik. Jadi intalo itik ya kalo, intalo itik ngini intalo bujuran. Entalu itik ambit laki, itiknya ngini ambit laki acil tadi, nah kaya itu. Hahaha. Tarusakan Sonang. Pantun terakhir aja Rusi, gasan panutup. Emm, mamakan kurma lawan kuini, mamakannya pas ajan magrib. Amun katuju lawan dubbing di channel ini, jangan lupa like, kumin, dan subscribe.